Khat, hni, thum, li, nga, ruk. I zak kau ve rawh, i fa kal thei bik lutuk. I si suk e, i fem tawh lo kha min rawn pui teh. Kawia kaw, khawngawi awm. Kawia kaw.

Khawi pum chunga naute hi che nia. Naute chu a che a maw? Ehe khawi maw ka lo khawih ve chin. Khawi maw ke pawh a khawih ve chin. Ehe lo pet velin ka hria. Naute hian in infiam lai a hmu ve dun niang a. Ehe a nu chutiang a theih dawn a mi. Tunau tur hi hmeichhia niang a. Mipa ni chuan ka infiam pui vel ang a. A leh leh nan dawn e naute mipa ka nei dawn vik vik. Kawia kaw hawn a hun tawh nia. Ka haw phat ang e thian teh u. Na kinah in infiam leh dawn nia aw. Kepa ka haw dawn chuan thian teh u bye bye u. Kepa ka haw dawn mang tha u aw. Vawiin i birthday a ni bawk sia, thil hlui deuh kan siam dawn nia. Api eng nge kan hmeh dawn a? Vawiin i birthday a ni bawk sia, thil hlui deuh kan siam dawn nia.

Engei bianga duk te kha in insual leh tawh em ni? Sual nan tui len kawrah ka tla lo. Hei ka pheikhawk pawh tla a balh vek hi. A ring tha lutuk. I van rawn ui e nen. Hmanhmawh lai hruk puan leh inthlak lutuk chu min rawp vat tawh. Dar engzat nge a nih tawh hi i hria em? A pa ka tih pal. A thuhrim ah i va han bal em em ve a. Tumloh dawn in a pa tui len kawrah ka tla pal a.

A lakah hian beisei a bo ve ngawt mai. A pi sa zawng zawng hi ei thei vek tawh rawh. Aw ni e, i ke zir aw, i bengcheng thin mah mah. Vawiin hi Kayako pian cham a nia. Ehe, chuti law, Kayako, kum zang a i nih tawh a. Apa, kum riat ka ni tawh a. U Naunu fel tak i nih a ngai a nia aw. A nih chuan Kayako pian cham kan lawmpui zia lan tir nan. Ei tuang le! Hei, i thakar thei bik lutuk. In savai chungah ka lawm e.

Ani chuan chaw kham hian khawrh ve ta che. Teh reng mai.

Indona a thi te ruang ho chuan China an rawn thlenpui tawh a, an chhung ten chung ruang ho an lo chah khum chu hmuh hreawm tak a ni a, chutia an chah lai ka hmuh chuan ka thian mual liam ta te kha min chhuak chhuah tir vang vang a ni. He indona nun rawng hian tawp lam a hnaih chho ve zel bawk a, mahse Hliamte enkawl hi thil hahthlak leh buaithlak a ni. Ente, hei hi i pute ka tarot thlalak a nih hi. Hei a dang tawh hle mai a, pute kaw tarot chu a nu naupa neih chhun a ni a, chu a hre phei a ni bawk a ni. Chuan tunah Japan Super enkawlh turin China a awm mek a ni. A lo hawng hunah Barbie min lo hawn dawn a, ka Pete chuan min duat lutuk. Amahni chuan kan infiam ziah thin. Buihte, i pute chuan chibai a rawn buk che a nih hi e. He tak tak maw? America leh England indopuiah chuan kan tel ve loh hram ka beisei ni e. Anu indohna avangin America chuan kei kal dawn a ni. Duh ngai duh reng reng suh u. Japan chu German leh Italy nen an chang dawn a, America chuan Japan chu engti kawng zawng mahin an tina thei lo hrim hrim. Aw Lalpa khaw ngaih takin zung min che tir lo hrang ang che. Ka lung a chhuah chuan keimaiin bathroom ah ka kal ngam bawk si lo a, ka nu kai tho in min hluk pui tir hrang ang che. Mahse aw Lalpa min hlu tir lo hrang la ka duh. Ka zunga chuak lutuk a nu milo zung pui te. Anu thau te ka zunga chuak. Anu thau te ka zunga chuak. Papa! Pa! Pa! Min lo zungpui teh ka zung a chhuak, ka zung a chhuak ka tih chu. Teh! Maw har teh ka zung a chhuak!

Kan lo theih nghal a. A mut hma in zun tir loh vang fik anih chu mawni. Pawi ka ti lutuk. Tar phek deuh a nia. A sam tan dan lah a mawi lo si. Chu bakah zun a la cheh zui. Hawi ham. Thiam thil eng emaw tal zir tir ang ngai a ni. Kawi a kawi hi maw. Pasal tha tak neih tir kan duh dawn chuan thiam thil eng emaw tal a neih ve a ngai a sin. A la naupang em hi. Thiam thil te chu a la nei ve mai ang chu.